מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יבמות דף עיין ז עמוד ב'. לאמיר לייענען דף עיין ז עמוד א' די לעצטע פיר שורות. לאמיר זיך קורץ דערמאנען ווי מיר געהאלטן אדרבייל. עס האבן געהאט א מעמד פון רבי יוחנן. רבי יוחנן האט זיך געזאגט אזוי, בת גר עמוני, ווען איך זאל האבן א טאכטער פון א עמוני וואס האט זיך מגייר געווען, זאלסטו וויסן די טאכטער קען אפילו גיין חתונה האבן צו א כהן. און ס'האבן נישט פארשטאנען קלאר וואס איז דא פונקטליך געווען די מעשה, מיט וועם האט די המוני חתונה געהאט, ווי אזוי האט ער געהאט די טאכטער, און יעצט זאגסטו מיר די טאכטער זי איז א טאכטער וואס קען חתונה האבן צו א כהן. און אויף דעם האב איך שוין געזוכט איין מהלך, דאס איז נישט געגאנגען, און אויף דעם זאגט די גמרא ווייסטו וואס לאמיר פראבירן א צווייטע מהלך. דילמה בהמוני שנשאו בת ישראל כמות. דא לכאורה רעדט מען אין א פאל וואס ס'איז געווען א המוני, ער האט זיך מגייר געווען, יעצט הגם ביסט דיך מגייר געווען, די תורה זאגט אונז אז ער קען שיין קומען בקהל השם, איז ער אבער יא געגאנגען האט גענומען א אידיש מיידל באיסור, און אויף דעם זאגט די גמרא, און אויף דעם זאגט ר' יוחנן, זאלסטו וויסן, הגם טאקע יעצט די המון האט חתונה געהאט מיט א בת ישראל באיסור, וואלסט אפשר געמיינט ווען זיי האבן קינדער צוזאמען, זיי האבן געהאט א טאכטער צוזאמען, וואלסטו יעצט געמיינט אקעי, זיי האבן געהאט א קינד צוזאמען, דאס מיינט נאך נישט אז די טאכטער איז אזוי כשר זי קען חתונה האבן אפילו צו א כהן, און אויף דעם זאגט ר' יוחנן ניין זאלסטו וויסן, אה פארגאב די ביאסע בעבירה, כאטשיג טאקע זיי האבן דא געמאכט א איסור, און טאקע די ביר געווען בעבירה, זאלסטו וויסן בתוך שיירל, די טאכטער איז אזוי כשר אויף אזוי ווייט אז זי קען אפילו גיין חתונה האבן צו א כהן. אמאל האט ער געזאגט יא און יא, דאס איז טאקע דאס, דאס איז טאקע די נאמען וואס רבי יוחנן זאגט, און לאמיר עס גיין עס אביסל מבאר זיין, לאמיר טאקע פארשטיין פארוואס, ווייל למעשה די המון וואס איז דא חתונה געהאט מיט א בת ישראל איז דאס אוודאי געווען בעסער, און נאך אלץ זאגסטו מיר די קינד וואס איז ארויס געקומען דאס א ערליכע קינד קען אפילו גיין חתונה האבן צו א כהן, לאמיר פארשטיין פארוואס. אבער זאגט אים זאלסטו וויסן די חיותא ראובן אמר רבי יוחנן, ווען ראובן איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל האט ער טאקע איבערגעזאגט בשם רבי יוחנן אזוי, בת גר עמוני, ווען איך זאל האבן א טאכטער פון א גר. אבער ער איז נישט א מגיה, נישט א מ'בסט א גוי וואס האט זיך מגיה געווען, ער איז א מוני וואס האט זיך מגיה געווען, און זיין טאכטער. אדער די זעלבע זאך, דו האסט א מצרי, וואס מיר ווייסן דאך איז א מצרי שני, ער אליינס טאר נישט חתונה האבן מיט א איד. דור שלישי מעג, אבער נישט דור שני. דא האב איך א בת פון וועם? פון א מצרי שני. ווייטער, מיט וועם האבן זיי חתונה געהאט? זיי האבן חתונה געהאט צו א ישראלית. וואס הייסט? סיי די אמורי האט געמאכט דו איסור התחתן גם בתר ישראלית, סיי די מצרית ער האט געמאכט א איסור התחתן גם בתר ישראלית, יעצט האבן זיי למעשה געהאט א קינד, רבי יוחנן אמר, כשיירא זאגט רבי יוחנן זאלסטו וויסן, די קינד איז א כשר קינד אויף אזוי ווייט קען אפילו חתונה האבן מיט א כהן. אודאי חלקית, וריש לקיש אמר פסילא, ריש לקיש האט געהאלטן ניין, דאס שוין נישט. ס'איז פסול גיין חתונה מיט א כהן דאס קען זי שוין נישט האבן. איז רביש לקיש האבן א פסולע רביש לקיש איז מסביר פארוואס האלט איך אז ס'איז פסול, ווי א' לא מכהן גדול באלמנה. רביש לקיש זאגט זייער פשוט. לאמיר אנקוקן ווי איז נאך דא אזא פאל וואס איינער גייט דא חתונה האבן באיסור. לאמיר נעמען א פאל פון א כהן גדול וואס האט חתונה מיט אלמנה. אוודאי די תורה זאגט אונז אז אלמנה קען ער נישט נעמען. האט ער אבער יא גענומען אלמנה. דאס קינד וואס קומט ארויס קען נישט חתונה האבן מיט א אנדערע כהן. אויב אזוי זעהסטו דאך זאגט דער שלאקיש יעדעס מאל ווען איינער דא חתונה בעיסה קען זיין שפעטער חתונה האבן צו א כהן איז דאס די זעלבע זאך דא אויכעט די המון עם וואס האט חתונה געהאט צו א בת ישראל די מצוה שני וואס האט חתונה געהאט צו א בת ישראל היות דער שידוך דא געווען בעיסה איז די קינד הגם ס'איז טאקע א ערליכע איד די קינד אבער זאלסטו וויסן אזוי ווי דארטן ביי די אלמנה לכהן גדול קען דאס קינד נישט חתונה האבן צו א כהן דא אויכעט זאגט דער שלאקיש זאלסטו וויסן דאס קינד קען נישט חתונה האבן צו א כהן. רבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט ניין, כשיירא, און דו ווייסט פארוואס? זאגט ער אזוי, דתני רב זכאי קמאי דרבי יוחנן, און ער ברענגט דא אינטערעסאנטע מימרא, און ער זאגט אזוי, רב זכאי האט געזאגט פאר רבי יוחנן אזא אינטערעסאנטע דין, און ער זאגט אזוי, די תורה זאגט אונז ווען עס קומט צום כהן גדול, קיים בסילו מאמר ויקח אישו, און אויף דעם לכאורה די ווארט מעמיו, וואס וויל די מתורגמן דא צולייגן? יא, דו דארפסט נעמען א פסילו. וואס הייסט פסילו מעמיו? נאר וואס די תורה וויל דא צולייגן זאלסטו וויסן להביא גיורות מקינו, אדער מקאנא בעסער געזאגט. ווען איך האב דא א גיורות, וואס לאמיר זאגן ס'איז געווען א אמוני וואס האט חתונה געהאט צו א מויאנית, דאס הייסט, ביידע זענען באמת אסור להביא לקהל. איז דאס טאקע אמת? לכאורה נישט, ווייל מיר ווייסן דאך דווקא אז מוין איז אסור, די מן איז אסור, אבער מוין איז איז מותר. אבער זיי צוויי אוודאי זיי מעגן חתונה האבן. יעצט זיי צוויי זענען געגאנגען זיי האבן צוזאמען חתונה געהאט, זיי האבן געהאט יעצט צוזאמען בקדושה ובטהרה האבן זיי יעצט געהאט א קינד, אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן שהיא כשרה לכהונה. אויף דעם האט יעצט געוואלט קומען זאגן רב זכאי פאר רבי יוחנן, אזא שידוך וואס איז געשען בהיתר, דאס הייסט די אמוני האט גענומען א מוין, וואס דאס איז טאקע יא א מיתה, היות זיי האבן געמעגט חתונה האבן צוזאמען, ווייל זי איז דאך נישט קיין חלק פון קהל השם, אויב זי האט איז זי געמעגט נעמען, אז האט זי געמעגט נעמען, די קינד וואס קומט ארויס, דאס איז שוין א ערליכע קינד, און פאר דעם אזא קינד קען גיין חתונה האבן צו א כהן. ואמר ליה, און אויף דעם האט רבי יוחנן געזאגט צו רבי זכאי, איך בין נישט מסכים וואס דו זאגסט דא, ווייל אני שונא עמיו, מאי עמיו? די תורה זאגט אונז אינטערעסאנטע אס וואס די תורה לייגט מיר דא צו. מאי עמוו? באמת וואלט דא געקענט שטיין, די פסוק זאגט אונז כי אם בסילת עמוו. וואס איז די מאי עמוו, די מ'? זאגט אז רב זאגט רבי יוחנן צו רבי זכאי, להביא בסילו הבא מבית עממין. זאלסטו וויסן די תורה וויל דא צולייגן, ווען איך האב דא א בסילו, פון וועם קומט זי? זי שטאמט פון צוויי ארמעמענט צוזאמען? וואס מיינט די מועט מסביר זיין אין א מינוט? דאס מיינט צו זאגן איך האב דא א מוני, איין פאלק, ער איז געגאנגען וואוינען מיט א מיט א בת ישראל, א צווייטע פאלק, זיי צוויי האבן געוואוינט צוזאמען, זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן, דאס איז אויך אקעי אזא שידוך, און פאר דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן, אפילו אין אזא איסור'דיגע רילעישאנשיפ, די קינד וואס קומט ארויס איז א כשר'ע קינד. און פאר דעם ואת אמרת גיורת מקנא וסי לא, און די רבי זכור וועסט מיר זאגן נע, נאר ווען די צוויי האבן זיך מגנב א, דאס הייסט די אמוני מיט די אמונית זיין געוואוין צוזאמען און צוזאמען זיי געהאט א טאכטער, נאר דאס וועסטו מתיר זיין, אבער ווען א אמוני זאל גיין נעמען א אידישע פרוי און צוזאמען האבן א קינד וועסטו נישט מתיר זיין, זאגט רבי יוחנן איך בין נישט מסכים צו דעם, היות די תורה לייגט מיר צו דאס מ. מאי עמא, וויל די תורה מיר זאגן זאלסטו וויסן, אפילו ווען ס'איז דא געווען בעיסד רילעישאנשיפ, זאלסטו וויסן דאס קינד וואס קומט אויס איז א כשר'ע קינד. יעצט אונז האבן עס שוין אויסגעטייטשט און די גמרא שמועסט עס אויס, די גמרא זאגט מאי שניי עממין. וואס הייסט? רבי יוחנן רעדט נישט קלארע ווערטער, ער שמועסט נישט אויס דא און ער זאגט זאלסטו וויסן, ווען איך האב געהאט א מוני וואס האט גענומען א בת ישראל, דעמאלס דאס קינד איז א כשר'ע קינד. ער זאגט נאר, שניי עממין וואס קומען צוזאמען, זאלסטו וויסן דאס קינד איז א כשר'ע קינד קען חתונה האבן צו א כהן. און אויף דעם שמועסט ער עס אויס. אילאי מה אמוני, שנאת האמונית, אויב וועסטו פשוט זאגן מען רעדט דא פון א פאל, רבי יוחנן קען מחדש זיין זאלסטו וויסן, א אמוני וואס נעמט א אמונית, וואס ער מעג דאס טון, נישט קיין שום איסור נישט אין דעם, ער האט זיך מגייר געווען, זי האט זיך מגייר געווען, צוזאמען האבן זיי געהאט א כשר'ע קינד צוזאמען, נאך דעם וועסטו זאגן אין מאי משני עממין, וואס וועסטו יעצט זאגן שני עממין, וואס הייסט דאס איז אלעס פאלק, עס איז דאך אלעס המונים, נאר וועסטו זאגן אז וואס די זכרים אסרין וויניג היי וואס מתורות, ווי מיר ווייסן דאך ווען עס קומט צו המונים נאר די זכרים זענען אסור, די נקבות זיי זענען מותר, און אפשר דאס הייסט איז שני עממין, און אויף דעם קומט רבי יוחנן זאגן זאלסטו וויסן איך קריג זיך מיט דיך עפעס א קוה, און איך האלט עפעס מער איז מותר. שני העמים אין דאס מיטע. אבער אויב מיינט איר זאגן המוני מיט המונית, זיי האבן געוואוינט צוזאמען, דעמאלס היינו גיורת מכנו. דאס איז די זעלבע זאך וואס רבי זכרי' האט שוין געזאגט, אז ווען צוויי וואוינען צוזאמען בהיתר, המוני, המונית, און זיי מעגן וואוינען צוזאמען, איז יעדער איינער מסכים מווארט אויף דאס קינד, ס'איז א כשר'ע קינד, ס'איז אלעס געווען בקדושה בטהרה, קיינער האט גארנישט פאלש געטון. און פאר דעם מוז זיין אלא ווען רבי יוחנן קומט זאגט צו רבי זכאי, איך בין נישט מסכים, דו האסט פארגעסן צו מדייק זיין דאס מ' פון מאי, דאס מאי אמר, אלא מאי זאגט רבי יוחנן זאלסטו וויסן, איך נעם עס א סטעפ ווייטער ווי דיך, איך האלט זאלסטו וויסן, ווען איך האב א מוני, באיסור האט ער גענומען א בת ישראל, למעשה זיי האבן געהאט א קינד צוזאמען, זאלסטו וויסן, אלה בעמוני שנאסו בית ישראל, און אויף דעם זאגט מיר די תורה, א עקסטער מ', וויל די תורה וויל דיר זאגן זאלסטו וויסן ס'איז אקעי. אזא קינד קען יעצט גיין חתונה האבן צו א כהן. און איך רעד דא צום כהן גדול, כי אם בסלו מאי עמיו, אפילו אזא סארט פרוי, זי איז יעצט מאמע ווייל די טאטע האט זיך מגיה געווען, יא אין הכנעה מיט חתונה געהאט אפאר וואס האט נישט געמעגט, אבער למעשה האט זי זיך מגיה געווען, למעשה דאס קינד איז געווען דא ארעם בקדושה, פאר דעם זאלסטו וויסן אז אזא קינד איז מותר, און פאר דעם די טאכטער זי מעג גיין חתונה האבן צו א כהן. זעה איך דא זייער קלאר וואס שיטת רבי יוחנן איז, און איך אויך פארשטיי פארוואס ווי עס איז צוגעקומען דערצו, ווייל ער געהאט א לימוד אינעם פסוק. ועיקר דאמרי איז דא אנדערע וואס זאגן אז רבי יוחנן האט אביסל אנדערש געזאגט דעם לשון. אמאלי', רבי יוחנן רעדט צו רבי זכאי און ער זאגט אזוי, אני שונה עמיו מעמיו. זאלסטו וויסן, איך דרשן דאס עקסטער מ', די תורה וויל דא צולייגן נאך איינער וואס איז כשר פאר דער כהן, להביא בסילה הבאה משני עמימין, זאלסטו וויסן, אויב דו האסט דא א בסילה וואס קומט לאמיר זאגן פון א גר צדק וואס האט חתונה מיט א בת ישראל, איז אוודאי זי איז אקעי, נאר נאך מער ווי דעם זאגט ער, אין מאמר שיש בו שני עממין, רבי יוחנן זאגט זייער קלאר, ס'איז דאך דא די צוויי באקאנטע פעלקער וואס די תורה זאגט זאלסטו וויסן, זיי טארן נישט חתונה מיט א בת ישראל, ווער איז דאס? עמון און מואב. יעצט איז געקומען איינער פון עמון האט חתונה געהאט צו א בת ישראל, צו איינער פון מואב האט חתונה געהאט מיט א בת ישראל, בעשו פארשטייט זיך, אויף דעם זאלסטו וויסן, פון די צוויי פעלקער, דאס קינד וואס קומט ארויס איז אקעי. פון וואו ווייס איך דאס? ווייל די תורה זאגט מיר דאס עקסטער מ מ, ואתה אומר אז גיורת מכנה וסי לא, און דו וועסט טענה'ן, נע, נאר ווען טאקע א עמוני האט חתונה געהאט מיט א עמונית, צו מואבי האט חתונה געהאט מיט א מואבית. זאגט רבי יוחנן, עס איז נישט אמת. ס'מוז נישט זיין אז זיי צוויי האבן געהאט חתונה געהאט בהעתק. ווייל דאס איז פשוט, אויב זיי צוויי האבן חתונה געהאט בהעתק, איז אוודאי דאס קינד איז א כשר'ע קינד. און אוודאי דאס קינד קען חתונה האבן מיט א כהן. נאר איך זאג דיר נאך מער, אפילו עס איז געווען באיסור, וועלכע סארט איסור? איינער פון די צוויי פעלקערס, אדער פון א עמוני, אדער א מואבי, וואס האט חתונה געהאט מיט א בת ישראל, זאלסטו וויסן דאס קינד וואס קומט ארויס איז א כשר'ע קינד. נאר די גמרא זאגט יעצט, נאכדעם וואס מען האט יעצט געהאט באמת דא צוויי לשונות, און די צוויי לשונות זענען באמת געווען זייער זייער ענליך, נאר די חילוק צווישן זיי איז די וועג וואס רבי יוחנן האט עקספרעסט זיינע ווערטער. לפי די ערשטע לשון, האב איך אליינס מדייק געווען פון וועם ער רעדט. ער רעדט דא פון צוויי פעלקער וואס קומען זיך צוזאמען. ווער זענען די צוויי פעלקער? איינער וואס איז א גוי געווען, קען זיין א מואבי, קען זיין א עמוני, קען זיין א מצרי, באיסור האבן זיי יעצט חתונה געהאט מיט א בת ישראל. לפי די ערשטע לשון זאגט ער זאלסטו וויסן, יא ס'איז פיין, די קינד וואס קומט אויס איז א כשר'ע קינד. לפי די צווייטע לשון האט אבער נאר די מאן, זאלסטו וויסן, פון די צוויי פעלקער וואס איז געקומען א מאן פון איינע פון די צוויי פעלקער און האט חתונה געהאט איר צו א בת ישראל, זאלסטו וויסן דאס קינד וואס קומט ארויס איז א כשר'ע קינד. דאס הייסט אז זיי באגרעניצט די היתר נאר פאר איינע פון די צוויי פעלקער. און פון דעם פרעגט די גמרא יעצט להחליש און לפי דעם לשון וואס האט יעצט באגרעניצט זיינע ווערטער נאר צו די צוויי פעלקער, אויב איז די בת מצרי שיינער די כשר'ע קינד, די בת מצרי דאס הייסט דער טאטע איז א מצרי, די מאמע איז א בת ישראל, בעיסד האבן זיי חתונה געהאט ווייל דער טאטע איז נאר א דור שני, למעשה האבן זיי חתונה געהאט, האט מען געזאגט יעצט פריער רבי יוחנן האלט אין אזא סארט פאל אויך זאלסטו וויסן ניק שיירין, די קינד איז כשר לכהונה, אבער זי פרעגט אים לפי די צווייטע לשון וואס לכאורה האט באגרעניצט דעם לימוד נאר צו איינע פון די צוויי פעלקער, נישט אינקלודינג מצרי, ווי ווייסטו יעצט ווען די מצרי טראסטן גאנץ אהבת ישראל אז ס'איז אקעי? מן אולי ווי ווייס איך טאקע דאס קינד איז א כשר קינד אויף חתונה צו האבן מיט א כהן? זאגט די גמרא יעצט, וכי תימא דיעלף מעמוני שנשא בת ישראל, לכאו' קען מען זייער לייכט פושט זיין, די מצרי וואס האט חתונה געהאט צו אהבת ישראל, יא אוודאי דאס קינד קען חתונה האבן צו א כהן, וואס איז אנדערש ווי א עמוני וואס האט חתונה געהאט צו אהבת ישראל, וואס די קינד קען אויך דארטן חתונה האבן צו א ישראל. און אויף דעם זאגט די גמרא, אדער וועסטו עס גיין לערנען פון דארטן, און זאגן איך קען צוזאמשטעלן די צוויי דינים, זאג איך דיר ניין, ווייל מה לאמוני שנשא בית ישראל שכינה קייוואוס מתורות. לאמיר זיך דערמאנען, ווען ס'קומט צו א מונים, דארטן ווייסט מען דאך, מ'איז מחלק, מענער זענען אסור לו ובקהל, פרויען זענען מותר לו ובקהל. דאס הייסט זיי האבן עפעס א געוויסע היתר אין זיך, און אויב אזוי קען איך זאגן, די היתר וואס איך בין מחלק צווישן מענער און פרויען איז אויכעט מאכט, זאלסטו וויסן, אפילו מ'האט דא געמאכט א איסור, די קינד וואס קומט ארויס איז כשר צו חתונה מיט א כהן. מה שאין כן ביי מצרי, קוק איך קיינמאל נישט אז ביסט א מצרי זכר צו א מצרי נקבה, קוק איך נישט אויף דעם, האט עס נישט דעם היתר בילט-אין, אויב אזוי קען זיין ווען ס'קומט דא צו א מצרי וואס האט געמאכט א איסור, חתן געהאט צו בת ישראל, קענט איר זייער לייכט זאגן, קענסט עס נישט צושטעלן צו א מונה. און א מונה איז טאקע די קרן בעיסה, אבער די קרן וועט זיין מיטעלע כהונה, באמיצער וועט נישט זיין מיטעלע כהונה. אויף דעם זאגט די גמרא, ניין. אויב וועסטו מיר זאגן דאס איז די סיבה, דאס איז די סיבה פארוואס איך קען עפעס מותר זיין, זאג איך דיר ניין, באמיצער שני שנשא מיצר שניה יחיח. לאמיר דיר ברענגען נאך א פאל. ווען איך האב דא א מצרי שני וואס האט חתונה געהאט צו א מצרית שניר, וואס זיי צוויי האבן געמעגט חתונה האבן צוזאמען. דאס קינד וואס קומט ארויס איז מותר לכהונה. לאמיר קוקן א מינוט, ביי מצרי איז דא עפעס די חילוק צו איך קען מחלק זיין זכרים, נקבות? ניין אוודאי נישט. און נאך אלץ זאג איך דיר זאלסטו וויסן, די קינד וואס קומט דא ארויס איז א כשר'ע קינד קען חתונה האבן צו א כהן. זיך דעם היתר צו חתונה האבן צו א כהן איז נישט תולה אויף די כלה צו גיין מחלק זיין צווישן זכרים מיט נקבות. אויף דעם טענה'ט די גמרא ניין, מעלה מצרי שני שנשא מצרי שניהו שכן עיין ביוסף בעבירה, ביסט גערעכט טאקע, אבער ס'האט א מעלה אין זיך אז עיין ביוסף בעבירה, די מצרי וואס האט חתונה געהאט צו די מצרי, היות ביידע זענען שנירן, אויב איז אוודאי דאס קינד איז מוטער, און קען זיין דאס איז די סיבה טאקע דארטן, ווייל טאקע זיי האבן חתונה געהאט בהעתק, אקעי, זעהסטו אז די העתק מאכט, אקעי, דאס קינד איז א מקימתא וואס קען חתונה האבן צו א כהן. אויף דעם זאגט די גמרא ניין דאס איז אויך נישט די סיבה, ווייל המונין שנשא בת ישראל יוכיח, ווייל לאמיר אנקוקן א מוהל וואס האט חתונה געהאט צו א בת ישראל, דאס העט איך מוכיח זיין, און דאס העט איך אויפווייזן, זעסטו דארטן וואס איז יא געווען ביעסר בעבירה, און ווייטער ביעסר בעבירה מיינט אויף אזוי ווייט אז נאך אלץ דאס קינד וואס קומט ארויס איז מותר לכהונה, וכו' זה הדין. אין אנדערע ווערטער, א מוהל צו א בת ישראל האט א מעלה צו זיך אז נקבות איז מותרות, האט אבער א חסרון אז די ביה איז געווען בעיסר. פון די אנדערע זייט די מצרי שיינע וואס האט חתונה געהאט צו א מצרי שניאל, האט די חסרון אין זיך טאקע אז די נקייבות האבן נישט קיין היתר מער ווי די מענער, פון די אנדערע זייט האט עס א מעלה אז איין ביאות איז בעבירה. דאס הייסט, איך קען אויף קיין איינס נישט תולה זיין אז דאס איז די סיבה פארוואס איך קען מטעה זיין ביי די קינד, ווייל דו זעסט ס'איז דא א ענליכע פאל וואס האט נישט די מעלה אין זיך, ס'איז נישט די חומרא אין זיך, און פארט קען איך זאגן דאס קינד איז מיתה לכהנה. און פאר דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן בחוזי הדין, איינס נישט צוגעשטעלט צום צווייטן, הצד השווה פון זיי זענען, זאלסטו וויסן, דא האסטו מענטשן וואס קענען באמת נישט חתונה האבן מיט יעדעם איינעם, און דאך האבן זיי חתונה געהאט באיסור, און דאס קינד וואס קומט ארויס איז מותר לכהונה. אויב אזוי וויל איך זאגן זאלסטו וויסן, די זעלבע זאך איז אויך מיט דעם מצרי וואס האט חתונה געהאט צו א בת ישראל, ער האט טאקע געטון דעם זעלבן איסור אז ער האט עובר געווען אויף א פרוי וואס האט נישט געמעגט נעמען האט ער למעשה יא גענומען, זאלסט אבער וויסן, די צד השווה ווייזט מיר אייביג, ווען ס'איז געווען א איסור, האט חתונה געהאט מיט א בית ישראל, נישט קיין חילוק צו ס'איז עמוני, מואבי, אדער אפילו מצרי, זאלסטו וויסן, דאס קינד איז מוטערדיגע הינער. איז אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף, הייני דשמינא ליה לרב יהודה, יעצט פארשטיי איך וואס כ'האב שוין געהערט פון רב יהודה, דאמר וואס ער האט געזאגט, עמיו מאי עמיו, און איך האב נישט געוויסט וועלעכע דיינער מיין קאר מיינט, און איך האב קיינמאל נישט פארשטאנען די עקסטער מען וואס קומט דא לערנען, און איך דארף עס דרש'נען אזוי האט אונז רבי אים אויסגעלערנט, אבער צו וואס איך קום מיר לערנען, דאס האב איך קיינמאל נישט פארשטאנען, און יעצט פארשטיי איך אז די תורה וויל מיר לערנען זאלסטו וויסן, ווען ס'איז דא דיין מאן וואס האט גענומען בעיסה א פרוי, למעשה האבן זיי געהאט א קינד ב ה, די קינד איז א כשר'ע אידישע קינד, זאלסטו וויסן דאס קינד איז אזוי ווייט כשר אז דאס קינד קען אפילו גיין חתונה האבן צו א כהן. כעוס ר' שמואל ביי יהודה, און מען האט איר געזאגט אזוי, הכי תני קמיה, אז דו ווילסט וויסן וואס איז דא געווען די שמועס צווישן רבי זכאי מיט רבי יוחנן, לאמיר דיר געבן עפעס א צווייטע ווערזשען וואס איז דא געווען די שמועס צווישן רבי זכאי מיט רבי יוחנן, און ער זאגט אזוי, רבי זכאי האט זיך אנגערופן צו רבי יוחנן און ער ברענגט אים א ברייתא, לאמיר אדורכליינען די ברייתא, ווייל דאס איז געווען די ווערטער וואס רבי זכאי האט געזאגט צו רבי יוחנן, און שפעטער גייט מען צונעמען די גאנצע ברייתא אויף אביסל בעסער צו פארשטיין פונקטליך וואס טוט זיך דא.

עד כאן דאס זענען ווערטער וואס רבי זכאי זאגט צו רבי יוחנן. רופט זיך אן רבי יוחנן, אמר ליה, זאגט רבי יוחנן צו רבי זכאי, פוק תניא לב, נעם די ברייתא, אינדרויסן פון בית מדרש געזונטהייט דארט קענסט עס זאגן, אבער דא אין בית מדרש וויל איך נישט זאלסט ברענגען די ברייתא, ווייל ס'איז דא דא א טעות. גיי זאגן א טעות וויל איך נישט, פארדעם זאלסטו עס, נעם די ברייתא אינדרויסן, מאך וואס דו ווילסט, אבער דא אין בית מדרש זאג עס נישט. און אויף דעם זאגט ער אזוי, לאמיר דא מסביר זיין, און לאמיר אדורך גיין די גאנצע ברייתא, לאמיר זעהן וואס איז ריכטיג, לאמיר זעהן וואס איז פאלש. זאגט ער אזוי, מאי דאמרת, די ערשטע דבר די האסט געזאגט אז אישו א מונית איז כשרו, דאס בין איך מסכים. דאס הייסט, איך האב דא א גויטע, זי איז א מונית, איז איך קומען מגייר זיין, נאכן גור קען זיך חתונה האבן צו א ישראל, דאס איז אמת. פארוואס ווייל אלמוני ולא אלמונית. אונז זעמיר דאך מדייק פון די לשון פון די תורה, די תורה זאגט מען בלשון זכר, נקייבות זיי זענען מיתה. אמת, האסטו גוט געזאגט. נאך א זאך, בנו מאלמוני איז פסול? אז ווען איך האב דא א אלמוני וואס האט חתונה געהאט צו א אלמונית, און יעצט האבן זיי געהאט א זון צוזאמען, ביסטו אויך גערעכט, זאלסט וויסן דאס קינד איז פסול, דא אלמוני היא, ער איז א מאן, ער איז א זכר, זכרים זענען אסור. טאקע די טאטע איז א מוני, פאר דעם זאלסטו וויסן, מ'וועט נאך זעהן קומענדיגע עמודים, יא, דער קינד איז א פראבלעם, ער איז אסור לבוא בקהל. איז דעם דריטן דין, לאמיר דאס אביסל בעסער פארשטיין. וביתו מהמוני קשייוו, דו זאגסט מיר אז א ביתו מהמוני, דאס איז כשר, און אויף דעם פרעג איך דיר למאי? לאמיר אביסל בעסער פארשטיין, בכלל, מ'רעדט דא פון א טאכטער, ווער איז איר טאטע אן א מוני, און דו זאגסט מיר דער קינד איז א כשר'ע קינד. דו זאגסט מיר אבער נישט ערשטנס צוויי זאכן וואס פעלט מיר דא, צו וואס איז דאס קינד כשר, צו חתונה האבן מיט א ישראל צו חתונה האבן מיט א כהן, און נאך א זאך, וואס איז געווען די מעשה מיטן טאטן, מיט וועם האט די טאטע חתונה געהאט, אויך מיט נאך א מונית, אדער מיט א בת ישראל? און אויף דעם קלערט איר יעצט, למאי? ערשטנס לאמיר פארשטיין כשרו, די קינד איז כשר, הגם די טאטע איז א מונית, די טאכטער זי איז כשר, לאמיר פארשטיין אויף וואס זי איז כשר ערשט, אילן ולא ובקהל, אויב קומסטו מיר זאגן אז דאס קינד איז כשר, אז דאס קינד קען חתונה האבן מיט א ישראל, און אויף דעם זאגט די גמרא דאס קען דאך נישט זיין, דאס קען מען זאגן די ברייתא, ווייל השתא אימה כשרה היא מבעיה, מה דאך די מאמע, וואס זי איז געווען א געהעריגע המונית, האט זיך יעצט מגייר געווען, קען זי חתונה האבן לקהל, איז אוודאי דער קינד, וואס דער טאטע איז טאקע א מונית, אויב דער טאטע האט זיך מגייר געווען, איז אוודאי דער טאכטער מעג חתונה האבן און חתונה האבן לקהל. די קינד איז דאך געבוירן געווארן בקדושה, איז מאדער די מאמע וואס איז נישט געבוירן געווארן בקדושה, נאכן גיור קען זי גיין חתונה האבן מיט א ישראל, איז אוודאי די טאכטער וואס איז שוין געבוירן בקדושה, יא איך ווייס די טאטע איז טאקע א מוני, אבער למעשה איז זי געבוירן בקדושה, אוודאי און אוודאי קען זי חתונה האבן מיט א ישראל. און פאר דעם לאמיר קלאר פארשטיין, ווען די ברייתא זאגט מיר דא דעם דריטן דין, זאלסטו וויסן אז די טאכטער וואס קומט פון א מונה זי איז כשר, רעדט מען דא כשר אפילו צו גיין חתונה האבן צו א כהן, אלא לכהונה. אקעי, אבער יעצט מוז איך פארשטיין, וואס איז געווען דא די מעשה מיטן טאטן? מיט וועם האט דער טאטע חתונה געהאט? און פון דעם די ברייתא גייט ווייטער און די ברייתא זאגט מער אזוי במה דברים אמורים באמוני ואמוני שנות גרי זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן ווען די טאטע האט איז א אמוני האט חתונה געהאט צו א אמונית דאס הייסט ב ה האבן זיי חתונה געהאט זאגסטו מיר יעצט אקעי דאס קינד איז כשר יא דאס קינד קען חתונה האבן צו א כהן די טאכטער קען חתונה האבן צו א כהן אקעי גייסט אבער ווייטער און די זאגסט מיר אבל בתו מאמוני פסילא און לאמיר דא פארשטיין וואס דו זאגסט מיר דא, מאי ביתא מהמוני, פון וואס רעדסטו דא יעצט? און ער זאגט אזוי, אילאי מהמוני שנשא המונית, אויב זאגסטו מיר יעצט ניין, אבער אין א פאל וואס וואס, אז וואס, ער האט חתונה געהאט, א מוני האט חתונה געהאט צו א מונית, איז דאס פסול? זאגט דאס קען דאך נישט זיין, היינו גיורות, מי קנה, מי קנה, דאס איז דאך די גיורות, וואס ווען די טאטע מאמע האבן חתונה געהאט בהיתר, איז אוודאי דאס קינד, האבן מיר יעצט געזאגט גלייך אין אנהייב פון די ברייתא, דאס הייסט די ערשטע חלק פון די מאי מציני, באמת וואו האמיר אים האמיר שוין געזאגט יא ווען די טאטע מאמע די טאטע איז טאקע א מונה אבער די מאמע איז אויך א מונה איז דאס קינד איז א כשר'ע קינד איז אויב איז ערווארטעט דאס קינד קען חתונה האבן צו א כהן אלא וואס א מונה שנשא בת ישראל נאר וואס די ברייתא זאגסטו מיר די ברייתא רעדט פון א פאל וואס דער טאטע א מונה האט חתונה געהאט צו א בת ישראל אויף דעם זאגסטו מיר ניין ניין ניין די קינד טאר נישט חתונה האבן צו א כהן, אויף דעם זאג איך דיר דא, דו מאכסט א טעות, און פאר דעם אמר ליה פוק תני לבו, נעם די ברייתא, די ברייתא האסטו זאגן אינדרויסן פון בית מדרש, ווייל די לעצטע פוינט וואס דו האסט דא געזאגט, אז ווען די טאטע איז א מונע, ער זאל חתונה האבן צו א בת ישראל, זאגסטו מיר ניין דעמאלס קענסטו נישט חתונה האבן, לאמיר נאכאמאל זען די ווערטער, אבל בתו מעמוני איז פסילה, אויף דעם זאלסטו וויסן דאס קען נישט זיין ווייל דאס איז מותר, און פון דעם זאגט מען אויף ברכו זאלסטו וויסן ווען די טאטע האט חתונה געהאט צו א בת ישראל דאס קינד איז א כשר'ע קינד אויף אזוי ווייט קען טאקע חתונה האבן צו א כהן און היות דו האסט מיר געזאגט די ברייתא די ברייתא זאגט פארקערט פרק תענית לבו נעם די ברייתא ווארף עס ארויס אינדערויסן קענסטו זאגן דא קענסטו מסתמא נישט קענסט נישט זאגן ווייל די דין וואס דו זאגסט דאס זאלסטו וויסן דאס איז א טעות.